Aqıllı kirpinen ayneci tilki. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken, bir aqıllı kirpinen bir de ayneci tilki bar eken. Olar ikisi dost olıp çoq vaqıtlarğace birlikte yaşağanlar. Olarnıñ keçinmeleri köse ahaynıñ tavuqları eken. Er kün köseniñ kümesine dalıp, onıñ tavuqlarını hırsızlap kete ekenler. Künlerden bir kün köse ahay olarnı dubarağa oğratmaq qararına kele. Kümesiniñ ögline tereñ bir çuqur qaza da, Dudurmamaq içün üstüni tobannen örte. Geceniñ der maalinde tilkiniñ kirpi kene tavuq hırsızlamağa keleler. Gizlenip kümesniñ qapısına yaqınlaşayım degende, birden ekisi de çuqurğa tüşeler. Tilkinen kirpi köseniñ bu ayneciligine şaşalar. Endi napmalı? Çıqmaqnıñ iç bir türlü çaresi yoq. Çoq tüşüneler, amma tüşünmek yaratmay. Çuqur teren. Kirpi, Böyle olmaz, dostum. Aysa sen meni ağzına alıp, çuqurdan töpege kötürip at, dey. Men töpege çıqqan soñ, yipnen seni de çekip alırım. Tilki razı ola ve bar quvetinen kirpini çuhurdan töpege ata. Kirpi serbestlikke çıqqan soñ, Sağ ol, dostum, sağlıqnen qal! dep, bir şeyge baqmadan çıqıp kete. Tilki nege oğrağanını bilmey, çuqur içinde şaşıp qala. Artıq saba da yaqınlaşa. Tilki çuqurdan çıqmaq içün iç bir çare tapalmay. Tezden Kosyahay kelip onı körecek. Tilki çoq tüşüngen soñ, Toqta, şu Kosyani bir aldatayım, dep ağızını kemşeyte de, ölgen kibi çalğa tüşip yata. Çoq keçmeden Kosyahay kele. Baqsa, ne körsin, çuqur içinde bir ölgen tilki yata. Köse ahay, quvanıp, Aa, qapqanğa tüştiñmi, ayneci? Geberdiñmi, hınzır? Çoq vaqıttan berli menim tavuqlarımnı aşağan sen ekensiñ be! Senden men bare paltoğa bir yaqa yaparım. Dep, tilkiniñ quyruğından tuta da, çuhurdan töpege ata. Tilki çuhurdan çıqqanı kibi sıçrap tura da, Sağ ol, Köste ağam! Paltoğa yaqanı bırda tüşkenimde yaparsıñ! dey de, dağ içine sınıp kite. Köste ağa aynacı tilkiniñ artından baqıp, şaşıp qala. Bu belâdan soñ tilki çoq vaqıt dağlarda dolanıp yüre. Künlerden bir kün Saba dağnıñ bir köşesinde anam kirpige rast kele. Açuvlanıp, Seniñ dostluğıñ böylemi? dey. Kirpi canı ağırğandan olıp, Alla-alla, dostum, hucur ayvan ekensiñ, men saña ne yardım ete bilir edim? dey. Tilki daa ziyade açuvlanıp, Sen dayıñ dostum olğance, olmağanı yahşı, dep öz yolunı devam ettire. Kirpi de oña elem etip, Sen olmağan olsañ, men de o çuhurğa barıp tüşmez edim, dey. Tilki kirpiden ayrılğan soñ çoq vaqıtlar dolanıp. Aş qıdırıp yüre, lâkin iç bir şey tapmay. Ne yapsın? Kene aynecilikke baş urmağa qarar bere. Bir da baqsa, ne körsin, deñiz betten bir adam çananen balıq ketiriyada. Aman ayneciliknen ağızını köpürtip, yalandan ölgen kibi yol ortasına tüşip yata. Balıq ketirgen ahay onı körgenini atını toqtatıp, apayıma yaqalıq olur dep, tilkini ala da, balıqlarnıñ üstüne taşlay ve çanasına oturup yolunı devam ettire. Çana ketmekte ola, o ise balıqlarnı birer-birer yol boyu çıbırta bere. Soñ çanadan sıptırılıp tüşe de, keyifçe atıp, balıqlarını aşamağa başlay. Bu arada şu yerden keçeyatqan bir qaşqırt tilkiniñ balıq aşağanını körip, onıñ yanına kele de, Dostum, maña da bir balıq berse, dey. Tilki qaşqırğa bir balıq bere. Qaşqıra şay çoq nezetli kele. Dostum, bir balıq daa versedi. Tilki vermey. Bar, özün tut da aşa, dey. Qaşqır balıq nasıl tutulğanını soray. Tilki, özünge barırsıñ, buznı teşip, quyruğını suvğa batırırsıñ. U vaqıtta balıqlar quyruğına sarılır, sen çeker alır da aşarsıñ, dey. Qaşqır tilkige teşekkür ayta. Ekisi birlikte özenge keteler. Qaşqır buznı teşip, quyruğını suvğa batıra. Biraz vaqıt keçken soñ tilki. Soñ, nasıl, bir şeyler duyasıñm? dep soray. Yoq, daa iç bir şey duymayım, dey qaşqır. Biraz keçken soñ tilki bir daa soray. Bu sefer qaşqır quvanıp, Bir şeyler çıñırday, balıqlar toplana başladılar ğaliba, dey. Tilki, Qaşqır ahay, sen quyruğıñı daa terence batır, balıq çoqça sarılır, dep ögütley. Haşqır quyruğını suvğa daa terence batıra. Biraz oturğan soñ, tilki endi yahşı çıımırdap başladı, balıqlarnı çekip çıqarsam olmazmı? dep soray. Aşıqmañız, sabır etiñiz. Eki kere quyruq batırğance, balıqlarnıñ episini bir kereden çekip çıqarırsıñız, dey tilki. Haşqırnıñ quyruğı suv içine buzlap qatıp qalğan soñ. Tilki eñ hastan etrafına baqa da, yayğara qoparıp. Vay, haşqır-ahay! Köpeklerni artına taqıp, avcı kele! Tez olunız, qaçayıq, canımıznı qurtarayıq! deydi, dağ içine siñip kite. Onı tapsañ al. Ölümden qorqqan haşqır, qaçmaq içün ne qadar tırışsa da, Quruğı suvda buzlap qalğanından qaçamay. Şu arada onıñ qulağına avlağan köpek sesleri eşitile. O, can alâmetinen küçenip çapdırıla, amma quyruğı buz içinde üzüle de qala. Onıñ ağrısına dayanalmağan qaşqır tilkiye pek yaman açuvlana. Ah seni, ay neci tilki, mana yapacağıñ bu edimi? Toqta, men seni tutarım, o vaqıt esaplaşırmız, dep tilkini araştırıp kete. Eger tapsa, tutıp özüni aşamağa qarar bere. Azmı aray, çoqmı aray, er alda künlerniñ birinde tilkini dağ içindeki gölyanında rastkedire. Yapacağıñ bu edimi, hınzır? dep onıñ boğazına yapışa. Tilki iç bir türlü gıdası olmağan kibi. Alla, alla! haşqıra Hay. Quyruğınıñ ne qadar balıq kötercegeni bilmegen menim qabatımmı? Pek nefisxor olmağa ediñ da! dey. Qaşqır, yoq, meni aldattıñ, onıñ içün seni aşaycağım, dey. Tilki şaşa. Ne yapsın, bir anecelik etip qurtulmaq kerek. O tüşünip başlay. Aynecilik ustası tilkige çoq tüşünmek de kerek olmay ya. Ey, menim etimden sen iç bir türlü nezzet almazsıñ. Anal baynıñ bağçası içinde yatqan semiz qoçqarnı aşasañ, barem toyarsıñ, dey. Bağçada yatqan qoçqar degil de, ba-laban bir köpek eken. O qaşqırnı körgennen, üstüne attıla da, şu yerde onı boğıp taşlay. Böyle etip, tilki qaşqırdan da qurtula. Çoq vaqıt keçken soñ, künlerden bir kün barde, tilki özüniñ eski dostu olğan kirpige birda rast kele. Eski dostlar. Ayrılışqandan soñ özleriniñ başlarına kelip keçken şeylerni aytaşalar. Şu arada olarnıñ yanındaki büyük terekniñ budağına ağızında bir topaç yağ olğan qarğa kelip qona. Qarğa yağnı aşamağa azırlanğanda, tilkiniñ kirpini körip qala da, qorqusından ağızındaki yağ topaçını yerge tüşüre. Tilki de, kirpi de pek aç ekenler. Ekisi de yağa atılalar. Yağ topacı kimniñ olacağı aqqında arada dava çıqa. Tilki kene aynecilik tüşünmege başlay. Tilki, Yağ menimdir! dey. Kirpi, Yoq, yağ menimdir, dey. Davadan bir şey çıqmacağını añlağan kirpi, Bu böyle olmaz, kimniñ yaşı büyük olsa, yağ onıñ olsun, dey. Tilki buna razı ola. Aysa ayt, sen qaç yaşındasıñ? dey. Yoq, başta sen ayt, dey kirpi. Yoq, başta sen ayt, dey birisi. Yoq, sen ayt, dey digeri. Eñ soñu başta tilki aytmağa razı ola ve güzel tüşüngen soñ, Ey, ey, dostum, men Yer Tahır, Kök bahır ekinde doğdım, dey. Kirpi bu sözlerni eşitkennen, közlerinden inci kibi yaşlar tökip, ağlamağa başlay. Tilki onıñ ağlağanını körip şaşa da, Ne oldı, dostum, nege ağlaysıñ? dep soray. Kirpi közlerini sürtip, Bilesiñ, dostum, sen doğğan vaqtını aytqanda, Menim aqılıma küçük oğlum tüşti. Onıñ içün ağlap yiberdim. U da taman yer taqır, kök baqır eken de doğan edi. Lâkin zavallı çeh yaş öldi de kitti. Dey de yağ topaçnı ağızına ketirip, keyfçe atıp aşamağa başlay.